Selâm aleyküm ürmetli seyircilerimiz, efirde Ayat dersleri programması. Bugün siznen Elmira ve Melek. Elmira, ya sen çalmağa bilesiñmi? E, men baram muzıka mektebine ve fortepianoda çalam. Yakardeonda bir vaqıt çaldıñmı?

Asılda, bilesiz, men, episi bala edik bir vaqıtte. E, sekiz yaşına instrumentni kördim, sağ olsunlar anam, babam. O vaqıtte anam da yırlay edi, babam da çala edi. Bizim ailemiz, asıl da, episi muzıkalı. Emcem klarnet çala, Büyük incem dare çala. Onıñ içün men balalıqtan işte edim. Bitam rametli çoq yırlaydı türküçükleri. O, özembaşlı edi. O, o tarafları Ğavır köyünden, adım Çoqraqlı köyünden qarbabam bitam. Onıñ içün çoq türküleri olardan aldıq, ögrendik. Ya eñ sevimli türküñiz barmı? Bilesiz, asıl da, bu eski qırımtatar türklerinen işitsem, yüregim taşa, ağlay. Episi, episi türkülerni sevem, işanasız. Bütün türküler, yoq öyle bir türkü, men begenmeyim desem. Onıñ içün, ablem. Ya babañız da toylerde çaldı? Bilesiz, o vaqıt babalarımız azçıq. Köç, köçtiler Qırımğa, desem, olar azçıq çaldı, çoq çalmadı. E, soñ başladılar, ebet, bizim qırımtatarlarda stroyka. E, muzıkağa çoq öyle urulmadılar. Amma seveler muzıkanı, bileler, maña da aşladılar, çoq sağ olsunlar. Onıñ içün öyle. Keliñiz, siz bizim programmamıznıñ başında bir nağme çalarsız.

Nuriye ağa, siz ne vaqıt çalasız, ne is etesiz içiñizde? Bilesiz, men er vaqıt bir nağmeni çalğanda, men onıñ manasını tüşünem, birinciden, qaydan çıqtığı, Yermi, nağmemi? Nasıl duyğularnen o adam onı ya o eser edi, ya onıñ deñiz tarafı, ya qırlar tarafı, ya nu, o körüne, o, bilmeyim, bu yürekten çıqa, añaysız? Bunı añlatıp olamayım men. Yani söyle ola. E siz Qırımnıñ nasıl yerlerini sevesiz? Yalıboy. Özüm, menim babam yalıboylı, anam Bağçısaraylı. Onıñ içün men oldım Qarasuvbazarlı. Onıñ içün men bütün yerini sevem. Bütün, bilesiz, bütün Qırım dört tarafı pek güzeldir da. Onıñ er tarafında bir bar, öz türküleri bar, öz maqamları bar, dülber. Misal. Habsxor ya Yalta tarafları çoq gemiler kele edi, o taraftan, türk taraftan, makedon taraftan. Onlarnıñ asıl, bilesiz, sable maqamları da pek oşay olarğa, bizim türklerimiz da. Seksen faiz türk taraftan kelgen türklerimiz. bile. Ya Qırımdan ğayrı nasıl memleketlerine barıdıñız? Çoq memlekette bardım. Oquyışta, konservatoriyağa oquğanda Kiyevde biz bardıq. Polşağa bardıq, Çehiya bardıq. Finlândiya bardıq. Uje Qırımda olğanda İtaliyağa bardıq, Belgiyağa bardıq, Türkiyege bardıq çoq. Yaqında bardıq, Romaniyağa bardıq. Onda bizim çoq qırımtatarlar bar. Olar seve bizim türkülerni, bizi pek sevip, sayıp, ürmet ete. Sağ olsunlar. Yarasa memleketiñi siz pek begendiñiz. Türkiyeni begenem. Nu, bilesiz, Romaniyadan begendim. Ne içün desem, onda çoq bar, istidatlı çağ ocalar bar. Olar tehnik taraftan pek çal istidatlı. Ya siz, ya siz onda qalmağa istemey ediñizmi? İster edim. Can yürekten ister edim. Amma Vetanımız Qırım. Biz, menim içün ne bilesiz, öyle bir doğdı, bile bir, ne, Mında öyle de olsın, Alla qısmet etse, bizim siz tayın dülber, istidatlı, aqıllı qızçıqlar olsa, Alla qısmet etse, bizim balaçıqlarımız bizde yardım eter aşte, öz taraftan isteyim, bizim Qırımda öyle olsın, bunda adamlar kelgende bunda qalmağa istesin, inşalla. Siz biraz bizge aileñiz aqqında tarif etiñiz. Eterim. Ailem menim pek balaban degil. Bar dülber aqıllı apayçığım bar, eki dülber qızçığım bar. Bir adı Medine, o beş yaşına kiçkenesi, eto, Elnara, beş yaşına, kiçkenesi de Medine, üç yaşına. Men oları pek sevem. Er kün olarğa çalam. Olar tura, yırlay menen sabah. Ana, bile, anam, babam sağ-selemet. Yapayıñıznen nasıl körüştiñiz? Sağ ol, maşallah. Apayıñnen körüştik toyda. Men çalar edim, o da keldi. Kördim, begendim. Çaldım oğa. Öyle de oldı. Ya balaçıqlarıñız sanatçılarmı? Ğaliba olacaq, bilesiz. Olar istey pek yırlamağa, er kün sev baba, a bu türküni yırlayıq, a bunı türküni yırlayıq. Amma bilesiz, bu Qıyın azçıq muzıka taraftan. Qız balağa azçıq qıyınca şimdiki vaqıtte, ne içün desem, çoq oğlan balağa kelişe. Can yürekten aytam, men öyle belleyim, bilmeyim, qısmet olsa nasıl olacaq. Onıñ içün pek istemeyim, çestno govorâ, qazaqça da aytayım azçıq. Çoq istemeyim olar oğraşqanı muzıkanen. İsteyim olar doktor olmaq içün. Hısmet etse doktor olsalar, belkim farmatsevt olmaq isteyler hısmet etse, bu ne bile. Ya şimdi nenen oğraşalar? Olar şimdik bala bağçasına baralar. Es, eger siziñ zenaatınız olmasaydı, nasıl başqa bir zenaat seçer ediñiz? Bilesiz, Menim rametli qarbabam edi lötçik, ispitatel. O vaqıtte menim bir niyetim bar edi, muzıka olmasa edi, men keter edim bu tarafqa. Onıñ içün bar edi niyetim azçıq. Ya siz uçaqta uçmağa qorqmaysızmı, öyle yükseklerde? Yoq, yoq. Siz boş vaqıtta nenen oğraşasız? Boş vaqıtta tek muzıkanen. Muzıkam yuqlağanda, turğanda, kündüz başıma muzıkalar. Çoq diñleyim muzıka. Ya muzıkadan ğayrı? Muzıkadan ğayrı pek sevem. Bayırlarğa barmağa, qırlarğa barmağa. Onda azçıq kele adamlarğa, bilesiz, başqa duyğu kele. Adamlar, adamları çeke priroda degen şey da. Onda barsañ, körseñ, başqa kele, başqa, başına kele başqa, nasıl deyim, yañı bir duyğular kele, çalğanda. Sevem mantar cımağa. Cıdınız mıdır? İye. Da. Ya siz ayttıñız mına, yalı boyunı sevesiz, tabiatnı sevesiz, ya ne çoq çay, deñiznimi ya da tabiatnı? Sağ ol, maşallah, sualiğa. Siz bilesiz, onı da, bunı da. Demek, elli-ellige sevesiz? Elli-ellige, ebet, olar bir. E, siz toylarda nas, sizde toylarda adamlar nasıl nağmelerini çoqça saylaylar? M, şimdiki azçıq toylar deñişti. Adamlar, yaşlar azçıq başqa diger muzıkanı sumarlaylar. No, bu normal şekilde yaşayırmış keçe. Ne içün desem, bütün diger muzıkalarda. Muzıkalarda degil, bütün diger Balkan olsun, Bolgarlar olsun, Azerbaycanlar olsun, olar keçti o şeyni. Alamız başqa türküni, çeviremiz, ola qırımtatar. Sözlerini qoyamız, ola qırımtatar. Bizde seksen faiz qırımtatar sanatlarda icra eteler, başqa diger. Muzıkanı. Onıñ içün. Ya siz ne ister ediñiz deñiştirmege bu toylarda? Ne, çoqça sumar, sumarlamaq kerek öz türkülerin, bilmek kerek, mananı türkünün bilmek kerek. Neçün desem, bu siz dayın kiçkene evden çıqavu, añaysız? Siz, siz işitseñiz, anañ-babañ nasıl yırlay ya söyleymi, O soñ öle da nesil kete. Siz birinci kere muzıka mektebine barğanda begendiñizmi? Begendim. Asıl da, bilesiz, men muzıka mektebini bitirdim ek. Eki klassnı bitirdim. Ne içün desem, o vaqıt bara edim öz köyümde, bir apayçıqqa. Onda ögren edim. Amma nota taraftan men bilmedim nedir o nota. Keldim muzikalnıy mektepke, olar şaştılar. Men çala edim, bütün şey qulaqtan çala edim, amma notları bilmez edim. Pek begendim. Onda çoq istedadlı balaçıqlar bar edi. Men kördim, olar nasıl yüksek derecede çalalar. Onıñ içün men keldim, evge daim keldim. Kelmeniz siz bizge daa bir nağme çalarsız? Çalarım, qısmet olsa. Buyurıñız.

Pek yahşı oldı. Men tap taciplendim. Nasıl siz öyle çalasız? Sağ olunız. A siz da yırlaysız? Men asılı yırlayım. Tek qırımtatar eski türkülerin yırlayım. Men birsige aytmayım onı. Azçıq yavaş yavaş yırlayım özümcesine. Sevem yırlamağa. Amma men yırcı degilim. Bilesiz, onıñ içün yırlamağa insanlar bar, kim yahşı çala, kim yahşı yırlay. Onıñ içün öz, özge Pek meni able sorasalar, zamet olmasa, yırlap işler, men yırlarım. Ya nasıl eski türkülerni yırlaysız? Nasıl? Sevem bu arabalar, eşittimiz öyle türkücük? Kelip de keçer, Arafa dağı. Soñ bular ep bile pek eski arabalar. Onıñ manausı pek teren. Onıñ içün öyle balalı türküçüklerni çoq yırlamayım. Ya bilesizmi bu balalı türküçüklerden bir danesini? Ebet, ana tilini bilsem bilesiz öyle türkü? İye. Hem de güzel oquy. Ya da. Nu, men bile bellesem. Öyle bala türkülerine çoq türküler bar. E, toylarda iştirak eteler onı. Episi balaçıqlar kele, Mülkün adı türkü. Ayşem türkünü bilesiz? Mendeki saçlar olaydı. İye, bilem. Bilesiz. Ana, bilem. Ya siz balaçıqlarıñıza nasıl çoqça muzıka çalasız? Olar maña ketire telefonı, Baba, Kamenskıy ima bu türküni bilesiz? Men oları soñ ögrenem, karaoke kibi çalam, olar onı begene. Şimdi ki, Rus tilinde de çoq stiller yırlamağa men olarğa razı olmayım. Güzel Qırımnıñ kele ögrendik şınık, yani türkü çıqımnıñ qızınen. Bilesiz Güzel Qırım? İe, elbet. Yengil türkü çıqnıñ Altın yüzük, Şu Yaltadan. Ya balalıqta arzuñız bar edi ve o ömürge keçti? Ebet, bar edi. Bilesiz, e, birinciden men ister edim olmağa qırımtatar sevgen artisti da, qırımtatar, bu, nasıl deyim sizge, çıqmağa, stsenağa çalmağa öz qırımtatar milliy avalarım. Bu menim birinci edi. Anam-babam er vaqıt söyley edi, Oğlum, eñ birinci seniñ bar bir içinde niyetiñ, onıñ. Kel da, soñ baqarsıñ, nasıl seniñ etrafında bar dostlarıñ, nasıl bar seniñ ya oje ömür arqadaş, bilesiz da, bu bütün şey kele, adam öse i olui bir, nasıl deyim sizge, böyle bir Ğurur da, özüne ğurur. Añlaysız? Men deyim, sen begenesiñ, ne sen yapasıñ bu dünyada, sen bilesiñ, ne içün sen keldiñ bu dünyağa, seniñ bir bar, nasıl deyim, yoluñ bar. Maña Alla Taalâ berdi öyle istidat. Başqa şeylerge oğrulmağa kerekmey. Nasıl? Vot, mağa keldi Alladan bir istidat, akkordeon çalmağa. Men onı tutmaq borçluyım, yahşı tutmaq borçluyım. Çalmağa can-yürekten, adamlar begensin. Yarın qısmet etse, sizdayın balaçıqlar nesil olsun. Siziñ da balaçıqlarıñız onı tutmağa borçlu. Biz köstermege memnunmız, köstermege kerekmiz bütün dünyağa, biz barmız, qırımtatarmız. Bizim da bar sanatımız, bizim da bar istidatmız. Biz barğanda çeşit Türkiyege bardıq, ya Romaniyağa bardıq, olar çalıñız öz türkülerinizi. Biz tırışıyıq olar türkülerin çalmağa, amma biz unutamız öz türkülerin. Onıñ içün er vaqıt kerek birinciden özün çalmağa, soñ başqa diger türkülerin. Ya şimdi sizde nasıl arzuñız bar? Şimdik menim balaban arzum bar, qısmet olsa, Allah qısmet etse. bir mektep açmağa hısmet ete. O, Mektep degen de bu bek büyük laf, amma azçıq doğru ögretmege. Men oqudım, men bilem bu nasıl balaçıqlar öse, nasıl kerek on oturtmağa, nasıl kerek oña qolun qoymağa, men öz taraftan deyim, öz muzıka taraftan. Onıñ içün çoq bar. Öyle aldancişiler bizge söylemeler insanlar, ne içün desem, biz çalamız, başqa muzıkanı çalamız. Klassik muzıkanı çalamız, onda azçıq başqa. Onıñ içün Alla qısmet etse, çare olsa, inşalla, menim arzum, onı yerine ketirmege, ne içün desem, bizde mektebimiz yoq. Bar, Allağa şükür, inženerno-pedagogiçeskiy bizim universitetimiz bar. Til taraftan mektebimiz bar azçıq, amma muzıka taraftan az. Sağ olsunlar, bizim ustalarımızğa şimdiki vaqitte da, maşallah, bütün bizim keçken da, Alla rahmet eylesin, işte muzıkant, ne deycem, babalarımız da öyle muzıka taraftan. Olar işte bizge qaldırdı zapis taraftan. Şimdilik tek o qaldı. Biz qulaqtan işitemiz, biz qulaqtan çalamız. Amma mına sizdayin balacıqlar istese doğru çalmağa ya nasıl onı sizge ögretmege, onı birisi bilmey. Onıñ içün menim arzum o, qısmet olsa. Qısmet olsa, siziñ arzuñız yerine keler ve men sizge ananeviy sualimizni aytarım, siz biz kibi balaçıqlarğa nasıl ayat dersini bermek ister ediñiz? Birinciden, birinciden, anam-babañızıñ sözüni diñlemek kerek. Ekinciden, bilesiz, Epimiz biz bala olğanda bir niyetimiz bar, amma biz bilmeyik nasıl onı yetiştirmege, doğrumı? Bizge yardım eteler işte, qarbabalarımız, anababalarımız. O, bu azçıq yüregini diñlemek kerek. Men ister edim aytmağa, tek Qırımnen sıñırlanmağa kerekmey. Şimdiki vaqıtte internet bar, şimdiki vaqıtte bizde qolumızda çoq şey bar, olardan ögrenmek kerek. Qısmet olsa, mına menim arzum öyle. Mına programmanıñ soñunda keliñiz, siz bizge daa bir nağme çalarsız. Canı yürekten. Buyurıñız. Sağ olun.

Çoq sağ oluñız ve kelgeniñiz içün çoq sağ oluñız. Siz de çoq sağ oluñız, davet etkeniz içün çoq sağ oluñız. Yazıq ki, programmamız soñuna yetti ve biz seyircilerimiznen sağlıqlaşmağa mecburmız. Biz sizni, seyirciler, daa çoq musafirlernen quvandırırmız. İleride körüşkence!